Бездә бүген китапханәдә үзгә бер бәйрәм. Быел безнең Татарстаныбызда, Әлмәт районыбызга 85 ел Шул уңайдан без менә бүген кичәне икенче төрлерәк итеп оештырырга булдык. Әйе, дөрестән дә, районның 75 еллыгы булган очракта булганда безнең әле Банат апабыз исән иде. Шайгөллем Гариф абыйның биюен бик матур итеп карап утырган иек. Ә инде 80 еллык, районның 80 еллыгында инде без гомер буе колхозда бухгалтер булып эшләгән Наҗия апа белән очрашкан иек. Рәҗәп абый белән очрашкан идек. Итиятуллина Кәрим апа белән очрашкан идек. Савымчы Валиәхметова Гөлсин апа белән очрашкан идек. Ә бүген инде без менә чыннан да нефтьчеләрдән башка яши алмыйбыз. Икенче төрлерәк итеп гаиләләр белән очрашырга булдык һәм инде безнең арабызда укытучы апаларыбыз да бар. Алга таба яңадан без инде таныштырып китәрбез. Ә хәзер бүген Сүзне хәзерге вакытта китап активистларына сүзне бирәм. Рәҗәп абый, сезгә сүз. Бүген сезнең белән очрашуга мин бик шат. Чөнки ул өйдә утырсаң бер нәрсә дә күренми, Гөлүсә чакыргач чалып киләм инде мин. Үзем дә китапларны кайчандыр бик нык укыдым. Хәзер инде күзләр бик аларны да саклыйсы килә, но шулай да Укырга туры килә һәм библиотекада шушындый күңелле китапханәнең шушындый итеп матур итеп оештыру, халык белән эшләве күңелгә ятып тора. Әйтеп үтте Гөлүсә ханым, быел 1915 ел Россиядә әдәбият елы дип игълан ителде. Шулай ук Бөек Ватан сугышы бетүгә 70 елга багышлап без төрле чаралар уздырдык. Ул Нәдердә дә узды. Бик матур булып, әлбәттә. Шундый ук районыбызга төзелүгә 85 елын тантаналы төштә бәйрәм иттек. Шушы кысаларда даталарга багышлап, авыл китапханә бик күп эшләр башкарды. Китапханә дистә еллар буе Надырова Әйтергә кирәк, Ләлә. Ләлә апагыз белән миңа башыннан ук эшләргә туры килгәндер инде аңа. Мин парт оешма секретары буларак, ул библиотекарь буларак, библиотекарь ул вакытта, китапханә мөдире ул вакытта инде ул иң актив авылның Иң алдынгы фикерле кеше сиде. Без аңа таяна идек, бигрәк тә партия оешмасы егетләре аның белән бергәләп, нинди дә булса эшләр башкарырга булса, аның белән кулга-кул тотып эшлибез идек. Аның вакыты җитте, без барыбыз да пенсиягә киттек, ул да пенсиягә китте. Аннан соң китапханәне Гөлүсә Зәки кызы Вафина җитәкли башлады. Аңа да бер 20 еллар була торгандыр инде. Мин ныклап әйтәм бит. Менә шулай булгачтын, китапханәбез, әйтергә кирәк, елдан-ел матурланды, китаплар өстәлде, төрле чараларга бай гына эчтәлекле без ел саен әйтеп узды, уздырдык. Китапларны алучылар саны соңгы вакытларда кимсә дә, нәдердә ул артып тора. Барыбер дә кимми. Карап торуга тыныч күренсә дә, бик тынгысыз ул безнең кызыбыз әйтергә кирәк. Кызыклы башлангычлар белән яңа, яңалык камтыла, китапхана мәктәптән кала, белем бирү тәрбия учагы. Бу серле дөньяга эләккән кеше моннан чыга алып алмый. Ул көн яңалыклары Газета-журналлар безгә мәшһүр булган шәхесләребез белән таныштыра. Шундый шәхесләрдән берсе, мин үзем аның белән кызыксындым инде, Ризатдин Фәхретдин. Бу инде безгә генә, безнең Татарстанга гына билгеле шәхес түгел, Башкортстан, башка илләр белән, даже Төркиядә дә моның турында беләләр. Менә ул аның күбегез белә торгансыз, Кече Чатта, Әйтергә кирәк, музее бар, ул музейны киләчәктә, конечно, киңәйтү турында сүз бара. Район гына түгел, Татарстан хөкүмәте бу эш белән шөгыльләнә. Менә шундый шәхесләрдән әйтергә Галимҗан Баруди, ну беләбез без, Хадри Атласый, Садри Максуди, Гаяз Исхакый кебек мәгърифәтче, дин һәм башка әһелләр безгә таныш. Болар турында Нәдер халкы белә. Нәдер халкы бу шәхесләребез белән горурланабыз һәм киләчәктә дә китапханә мөдире буларак безнең Гөлүсә ханыбыз бу шәхесләрне безгә яшь буынга да безнең авылның яшьләренә аңлатуда да көч куяр дип ышанам. Һәм алар турында яңа мәгълүматлар да килеп чыгарлар. Авылыбызның тарихын барлауга, материаллар туплау өстендә эшли ул. Ул барысы белән дә кызыксына. Халыкка китапханә чынбарлыгы белән белем сарае дип әйтерлек шундый сүз була инде, әйтәсем килә. Аңа киләчәктә дә матур, кызыклы башлангычлар белән эшләргә һәм авыл халкын сөендерергә язсын дип әйтәсем килә. Аннан минем тагы бер теләгем бар. Менә элек без хәзер аның турында мин үзем дә лайгач мыксыксынмаганмынмы китапханәләрне пенсионерларга Мәктәпләр белән бергәләп, пионерлар белән илтеп йөри идек. Күчмә китапханә шикелле. Менә, допустим, авыру кешеләр бар, алар китап белән кызыксына укыйлар, ләкин библиотекага йөри алмыйлар. Менә бу нәрсәне мин әйтәм, киләчәктә бар микән, юк микән, мин Гөлүсәдән сораган юк. Булмаса инде, менә бу нәрсә белән шөгыльләнсәк, яхшы булыр иде шулай итеп. Кирәк кешеләргә китапларны илтеп бирәбез. Молодец, менә мин аның белән бит җитмәгән идем, ату. Әле бу минем гаеп. Менә шуның өчен киләчәктә дә буны булдырырга кирәк. Ну, Гөлүсәгә нәрсә дип әйтәбез? Минем әйтәсем килә. Менә шундый кичәләрне оештырып, безне сөендерсен һәм э, авыл халкын һаман да активлаштырсын, библиотеканың эше дәвам итсен, ачык булсын, э, шушындый күңелле булсын. Мин сүз. Рәхмәт, Рәҗә абый. Әйе-әйе, китаплар вакыт дулкыннары буйлап сәяхәт итүче һәм үзләрендәге кыйммәтле йөкне буыннардан-буынга илтүче фикер корабы. Китапханәдә кечкенә дуслар, яшьләр, шулай ук өлкән яшьтәге әби-бабайларны күрергә була. Монда яңалыклар кереп тора. Хәзер башлангыч сыйныф укучылары мәдәни чаралар көндәлеге алып баралар. 2014 2015 уку елында Китап китапханәчеләр көнендә беренче сыйныф укучысы Вафина Сәрвиназ Әлмәт шәһәрендә диплом белән бүләкләнде һәм Казан шәһәренә экскурсиягә юллам алды. Муса Җәлил, Һади Такташ, Гариф Ахунов, Фәнис Яруллин, Саҗидә Сөләйманова һәм башкаларның даими күргәзмәләре булып тора. Тагысы, тагы шунысы бик куанычлы, шагыйрәбез,

Төрле буын әниләре белән очрашу, Әтиләр һәм малайлар дигән кичәләр безне куандырып торды. Ундүртенче апрель, Бөек Җиңүгә багышланган, Исегездә тотасызмы? дигән очрашу кичәсе булып узды. Әлбәттә, тулы чара балалары кинога килеп, кино булмыйча, юмор, сатирага бай язучы Гамил Авзал сүзләреннән концерт куюлары бик халыкка ошады. Китапханә үзенең дуслары белән Җиңү көненә багышлап Нәдер авазы исемле газетасын чыгарды. Районның 85 еллыгына ике төрле бик матур альбом ясады. Авыл кешеләре күңелендә Авыл хәтер яңарта дигән кичә бик озак яшәр. Авыл тарихын яшь буынга күрсәтү, сөйләү, аның данлыклы эшче кешеләре белән очраштыру аларга бик ошады. Ел ахырында иң күп китап укучы белән танышу, Бик матур күренешкә әйләнде. Иртәгә дә кояш чыгар әле. Иртәгә дә кояш чыгар әле, Нурлар сибеп кенә дер өстенә. Болытларны җилләр куар әле, Күкләр кайтыр зәңгәр төсенә. Иртәгә дә кошлар очар әле, Очар әле таулар өстендә. Иртәгә дә яшәү булыр әле, Бәлки әле безнең өчен дә. Дәвам итәр яшәү, озак яшәү, Бергә яшәү шатлык хисендә. Икеләтә бәхет кичеп яшәү шушы бер сыңар гомер эчендә. Иртәгә дә кояш чыгар әле, чыгар әле безнең өчен дә. Китап укучылары белән тагы да ныграк таныштырыр өчен сүзне Гөлүсә апага бирәбез. Рәхмәт, балалар. Янына куяр утырасыз. Әйе, бүгенге, бүген китапханәбездә унбер меңнән артык китап бар. Һәм, чыннан да, 745 Кеше безнең китапларны укый. Бу инде, әлбәттә инде, гаиләдән һәрбер кеше, бер кеше булса да китапханәгә китап ала дигән сүз инде. Ә хәзер инде менә иң бүгенге көндә иң күп китап укыган дуслар белән таныштырып китим әле сезне. Кемнәр китап укый икән? Әхмитшина Илсөя, почта хезмәткәре, Шәйдуллин Фәрит. Нәдер авыл балалар бакчасында каравылчы, Зиангерова Рима, укытучы, Хафизова Айназ, унберенче сыйныф укучысы, Галимбекова Гүзәл, укытучы, Габдрахманова Гөлчәчәк, балалар бакчасы мөдире, Загидуллина Земфира, пенсионерка, менә бу апага мин үзем җибәреп торам инде китапларны, ул үзе килә алмый хәзер. Шәйдуллин Ришат абый менә пенсионер, ул инде Мөдәррис Әгъләмнең китапларын бик яратып укый һәм һәрбер шигырен ятлап тора. Килү белән миңа сөйли, мин аңа шаккатам инде менә Ришат абыйның сөйләвенә. Бүген инде мин менә шушы китапларны аларга тапшырыйм әле. Ярдәмнәшә, кагасын кага, сугасын суга. Рәхмәт Фәриткә, молодец менә. Балалар китабын Рәхмәт. Яме. Һәм инде Вафия Найгулис апаны минем котлыйсым килә. Ул чыннан да сетка сетка китап укый. Үзенең аның турында Иннәре китабында да язылган Вафия Найгулис апа ул. Һәм инде менә Закизянова Разия апаны бирегә чакырасым килә инде, аңарга да бүләк бирәсем килә. Рәхмәт, Разия Һәрвакыт киләсең, үзе дә шигырь яза ул. Молодец аңарга. Кешеләрдән гел яхшылык эзлим. Эзләгәнне килә табасы. Бер өметем генә капланса да, шатлыгымның булмый чамасы. Куркаклардан бер батырлык эзлим. Ялган сөйгәннәрдән тугрылык.

Укытучы дидем инде, ул безнең клубта да эшләп киткән, миңа һәр даим булышып тора. Гөлүс апа шушы бүләкне аңа тапшырырсың әле. Рәхмәт. Ярар. Бүген безнең арабызда, хөрмәтле дуслар, 13 яшьтән алып 85 яшькә кадәрле кешеләр утыра, кунаклар утыра. Күргәнебезчә, гаилә төрле кешеләрдән тора. Ә инде бәйрәм кичәбездә яшьләргә менә үз сүзләрен, аларның тормышны ничек эшләгәннәр, укыганнар, аларның үз сүзләре бардыр. Ә инде кунаклар белән таныштырганчы, хәзер музыка дөньясына кереп чыгыйк әле.

Рәхмәт. Исем алганга менә бөтен көчен биргән, авыл халкы алдында дәрәҗәле, Асма апа белән Закир абый игелекле, хезмәт сөючән балалар үстергән. Алар барысы да нефтьчеләр. Аларның менә бүген бездә гаиләләре кунакта. Менә олы уллары Рәфкать абый. Аның хезмәт кенәгәсендә бер генә запись тора име, Рәфкать абый? Чыннан да, ул бик бөек исемгә атказанган нефитче хезмәте исемен алды. Рәхмәт, Рәфкать абый, менә шулай Нәдерне данлыклап яшәгәнегез өчен, Гөлсинә белән матур итеп парлап, матур балалар үстергәнегез өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде безнең инде икенче баласы, менә безнең Рәис, подожди, безнең класста шундый Зөлфирәгә бик зур рәхмәт шушы. Без аны Рәис дип Һәм инде мин үз дәверемдә менә шушы кичәне оештырганда инде минем классташым Зөлфира инде бик актив хезмәт күрсәтте. Үзенең чәчкәләре белән менә Зөлфира инде килде бирегә. Алар матур итеп килделәр һәм Рәфистән һәрдаим мин

Тигез яшәгез. Һәм инде безнең үзебезнең авылыбызның укытучысы матурлык, намуслылык өлгесен ялаган кеше бит ул безнең Алсу апа. Укытучылар укытучысы. Чыннан да ул безгә зур байлык. 85 яшь аңарга. Быел ул юбилей елын уздырды. Надырова Алсу апабыз бездә кунакта. Һәм инде Закиев Закир абыйның, Асма апа белән Закир абыйның төпче уллары Рафаил белән Разыя безнең кунакта. Разыя нефтьче, Рафаил инде авыл хуҗалыгы буенча эшли Михаил Рафаил. Алар чыннан да бик рәхәт кешеләр. Менә Разыя белән әле кайчан гына яме

Һәм инде безнең колхозыбызда анысы яшерен батырын түгел, ничә йөз җитәкче алышынса да, Алмас абый заманыннан уш исемдер инде Әюнфирдәүс. Шул заманнан бирле менә шул бүгенгә көнгә кадәр ул тракторист булып эшли, бер карусыз эшли дә эшли. Язбайны мин Фирдәвес трактарист. Аның бер малае менә совет армиясе ларында хезмәттә, армия сотларында инде бер малае мәктәптә укый. Алар ике малай үстерәләр Гөлнара белән. Матур тигез тормыш сезгә. Һәм инде чыннан да безнең инде шушы кичәбезне ямьләп килделәр. Безгә Әлмәт язучылары берлегеннән җомга тапшыруыннан күренә торган

Фәүзия апаны таныйсыз инде, безнең кунаклар шушылар. Кыскача гына инде китапханә турында таныштык. Без инде бүген менә гаиләләр ничек яши икән дигән теманы алган идек. Әйе, тату гаилә, бәхетле гаилә. Гаилә гомере эшкә сирәк халкыбыз. Нәрсә соң ул гаилә? Берәү аны эштән өйгә арып кайткач, җанга шифалы ял дигән берәү. Психологик сыену урыны да дип атыйлар. Агач яфрагы кеше баласы белән матур. Кеше дөньяга килгән икән, гыйлем, һөнәр алырга, игелекле балалар үстерергә, сөяргә һәм сөелергә бурычлы. Бары шул вакытта гына кеше, гәрчә бу дөньядан китер туфрак булса да, буыннар хәтеренә игелекле исем белән кереп кала. Гомерне кыска дип уйлыйбыз. Язучы Фәйзүзия Бәйрәмова сүзләре белән әйтсәк, Бу дөньяда адашмыйча, саташмыйча яшәү үзе бәхетнең олысы бит. Ялгыш юлларга кереп китмичә, кадерсезлекләргә төшмичә, санап бирелгән гомерне ничек итеп мәгънәле уздырырга соң? Менә шушы сорауларга без ачыклык кертү өчен, мәктәп балаларына шушы сорауларга сөйләп бирү өчен сезнең гаиләне без үрнәк итеп чакырдык. Асия апа белән Рәфкать абый килә алмады инде, олы балаларын чакырган идек. Кайсыгыз әйтер икән? Рәфкатаби сез әйтеп куйсагыз инде. Мин бу Закиевлар семьясына килен булып төшүемә бик шатмын. Бик бәхетле дип хис итәм үземә хәзергесе вакытта. Алар менә әти белән әни, кайнанам белән кайнатам миңа менә шушындый ул үстереп биргәннәр. Ул миңа насыйп булды, Аллага шөкер.

Кайда гына эшләсә дә, халыкны, халыкка шаян сүзләр әйтеп, көлдереп йөри иде. Бик оптимист кеше иде. Бик уңган кеше иде. Авылда умартачы, умартачылыкта эшләде, ферма мөдире булып эшләде. Мине дә тоже бик якты каршы алды әти белән әни, кайнатай белән кайнаным. Уңышлы эшләде. Ул кайда гына эшләсә дә, кешегә кирәк кеше иде, әти. Атлап йөри белми иде ул, чабып кына йөри иде. Мин килен булып төшкәндә, әни исән иде әле. Ул тоже аяк белән, аягы авырта аның. Җоннар эзли иде. Шул җоннан мин оекбашлар бәйли идем. Әти белән әни бик тату яшәделәр, безне көтеп алалар иде, сагынып. Сарайлары тулы мал иде, бакчасы тулы умарта иде. Бик акыллы дүрт бала үстерделәр. Без әлеге көндә бик тату яшибез, дүртебез гел бергә постоянно. Бит балалардан атлы парлар бик изге кешеләр иделәр. Аларның урыннары җмахта булсын. Мин килен булып төп йортта яшәп, яшәдем. Мин килгән, мин инде әни белән 5 ел яшәп калдык, әти белән 19 ел яшәдек. Чыннан да бик рәхәт яшәдек. Менә әйтеп киткәнчә, бик Ну, әйбәт яшәдек, Аллага шөкер, мине тоже бик үзләренең балалары кебек якын иттеләр. Андый ниләр инде менә сүзгә кермәдек, Аллага шөкер. Нәрсә дип әйтәсем килә. Менә шушы Менә аларның менә балалары, ә үзләре ничек тәртипле яшәделәр алар. Менә балаларына да шундый тәрбия биргәннәр, һәм менә шушы тәрбия менә Безгә дә бәхет булды инде менә шундый тату яшәү менә. Без дә инде балаларга менә үзебезнең үрнәк булып торабыз бит инде. Действительно, менә шушы гаилә чакыргач, без үрнәк кебек сез дә чутлыйсыз бит инде. Действительно, шулай да инде ул. Аллага шөкер. Ни Сабир әби инде ул. Менә ни, әти-әнине инде онытмыйбыз инде, каберләренә барып торабыз, Аллага шөкер. Чистартып торабыз каберләрен. Онытмыйбыз, һәрвакыт алар безнең күңелдә. Менә Менә килгәндә- килгәндә түгелме соң сиңа аларны каршы алу? Бөтен Юк, бергә алар- киләләрме алар? Или Алар аерым аерым килеп торалармы? Киләләр, Аллага шөкер, Гөлсапа. Алар килеп торалар. Һәрвакыт каршы алабыз. Елмаеп каршы алабыз, озатып калабыз инде. Үзләренә дә рәхмәт. Һәрвакыт күчтәнәчләрен күтәреп, бөтенләй үзләре дә нитеп киләләр безне якын итеп. Әтиләр берә, әтиләр чагында исән чагында да ярдәм итеп, итеп тордылар барсы да. Төп йорт булгач, инде аның эше дә күп бит инде, мал-туары да булгач, печәнне дә чабырга кирәк иде. Аннары бит инде өй төзедек, өй төзегәндә дә, Аллага шөкер, ярдәм итеп тордылар, менә барсы да, менә рәхмәт әйтәсем килә аларга, менә шушы ни аст, ни, менә шушы нидә инде, кичәдә әйтәсем килә бик зур рәхмәтләремне. Аннары, ни, аның инде төрле чагы булгандыр, авыр чагы да булгандыр инде. Җиңел чаклары да булгандыр, шатлыклы чаклары да. Менә барсы да менә үтә дә китә инде, барсы да үтеп китә дә онтылып онтыла инде менә. Авыр чаклары да онтыла инде менә, дип әйтте инде. Нәрсә, шул инде без сарта. Менә әйтеп китә дүрт бала бөтен семьяда. Мин иң бәләкәй инде, әти Ахмет Тупчик, Тупчик дип әйтәләр инде. Шул төпчек булгач та янә төплек тә кара туры килде. Бәләкәй чактан алай сәгән дибез. Бергә үстек инде без. Рәис дип үстек инде. Гафис дип үстек, без рәис дип үстек инде. Безнең ара бит инде күп түгел, ел ярым. Шуңа күрә без гел бергә идек инде. Бергә сугышып, бергә итеп, бергә бер караватта йоклап, гел бергә үстек инде. Бөтен эшен итеп татып дигәндәй. Рәфкать абый инде акча бала зуррак булгач, ничек тә алар бигрәк инде, нигрәк шикелле. Менә өйләндем инде, төп йортка кайттык без инде. Действительно, әни урын өстендә иде инде. Рәҗәп абый әйтеп китте бит инде, колхозда эшләде бит инде гомер буе. Авырлыкларын күрергә туры килде бит инде, чөгендер басулар анда, кар нидә. Шуңа барса да тәэсир иткәндер инде, аяклар авыртадыр иде. Урын өстендә инде. Менә разрядчикач биш ел яшәде ул. Әйтәсе килә, тәрбия, разряд тәрбияләде инде. Однако бит инде урысны баш бирәк бит инде, тәрбия күреп яшәде. И безнең шул биш ел үткәндер инде, аннан соң вафат булды инде. Аннан соң әни үлгәч тә әти ундүрт ел яшәде. Мужик кеше бит инде, тоже хатынсыз бит инде, бик ни түгел. Но ул Шулай да өйдә килен булгачтын, бөтен нәрсә ашарына эшләнә, кием чиста булды, ашарына әзер булды. Шуңа әйтәсе килә инде менә тормыш иткән Разыяга менә шул күрсәткән ниләре өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Ул, чыннан да, зур эш инде ул. Барсын да илтеп күмдек инде икесен дә. Хәзер дә атлыйбыз. Хәзерге вакытта инде безнең Асия апа Әлмәттә, без өч брат менә авылда яшибез.

Монда яшьлек ташлар яшәргә язсын инде. Мәктәп балалары да утыралар бит инде, яшьләр, аларга нәрсә әйтәсе килә инде. Ул дөньялар хәзер нык үзгәрде инде. Без бәләкәй чакта бер дөнья иде анда, хәзер вообще икенче дөнья инде. Кызлар күләмендә укучы балаларга шуны әйтәсе килә, бөтен условияләр бар, укырга да укырга, бөтен нәрсә бар бит аларда. Утлар якты, бүлмәләр зур, компьютерлар, ниләр, без укыганда алар бик юк иде. Андый условиялар. Шуңа күрә тырышып укырга, укырга да укырга. Укысаң, беркайчан да югалмыйсың, ди торган иде әти мәрхүм. Шуңа күрә үзең, үзең өчен укысаң да, укымасаң да. И әйтәсе килә инде менә безнең кыйла гына Алсу апа, Фәүзия апа, болар авыл, авылда да, районда да бик күренекле кешеләр инде. Алар укытучылар, гомерләрен

Библиотекларда эшләп торсын, кешеләр еш шунда күбрәк килсеннәр, китаплар белән танышсыннар. Без дә мул чыгарыш алда өлгергән булса. Чыгарсыз. Әйе. Чыгарга язсын, өлгергән булса. Болай күп чакырып, шундый кичәләр оештырган өчен и вообще мондый эшкә алып барган өчен инде авылда, ул инде библиотека эшләсә,

Барыбыз да яшьләребез якты, шат. Менә нәрсә әйтәсе килә бит инде монда. Беренче әйтеп китәсе килгән нәрсә безнең укытучыларга зур рәхмәт. Менә безнең Алсу апа, Фәүзия апа. Алар менә безне укытып, безгә аң-бың биреп, белем биреп, вакытында менә тәртипкә, безне туры юлга бастырып, бөтен кешеләрен биргән менә шуның өчен. Менә Шуңа инде без, значит, яхшы укыдык, дәрес укырга бардык, значит. Менә аннан соң инде икенче яктан дөрес юл нәрсә, безгә әти-әниләр безне эшкә өйрәттеләр. Без барыбыз да укып кына түгел, эшләп үстек әле. Менә Рафаэль әйтеп китте, ул вакытта эш күп иде. Без кайтканда, өйдә кеше юк инде, ул чагында өй бик тәүдә дигән нәрсәләр юк. Теләгәч, блокнот алып китәләр дә шунда, без кайтып сумкаларны калдыралар йортта, салкын чәй эчә йортта, чыгып чабалар шул басуга, иде чөгендер басуына, иде кая, иде. Менә шулай эш эшләп, эшләп, эшкә өйрәнеп шулай үстек инде. Шуңа күрә безнең теге тәртип бозарга, тузып йөрергә, каядыр йөрергә вакыт булмады. Клубка чыгарга да бик вакыт юк иде. Әле дә үскәрде безнең теге помощник комбайнеры булып шунда, тегендә кая эшкә, кая булса эшкә урнашырга кирәге, әллә булса шунда акчасы була безнең. Менә шулай эш иттеләр, укып, дәрес укырга киттек инде. Институт бетереп кайттык. Сүзегезне әз генә бүләм, сез армия хезмәтеннән соң укыдыгыз бит инде. Да, да, мин башта мәктәпне Мәскәүләрдә әле бит әле анда бик сирәк кеше генә укыйдыр иде. Ничек шушылай батырчылык җитеп, Сынып киткәнсездер. Менә мин башта мәктәпне бетергәч Казанга барган идем. Казанга кереп булмады да инде, армиягә киттем. Менә армиядән йөреп кайткач, ул уже институтка бетерү, керү җиңелрәк. Ни өчен дисәң, армиядә уже ике ел син анда уже беренчедән русчага өйрәнәсең, икенчедән дөнья күрәсең. Әйе, дөнья мондый икән дип әле авылдан чыгып киткәч тә, икенче дөнья. Аңа күрә инде мин, наверное, ачуга киткәндер Москвага укуга чупырга инде. Аңа инде. Менә шуннан укып кайтып, без әйтеп киттек инде, нефтьчеләр ягында яшибез бит инде, шуңа күрә без инде. Хәтта безнең семьяда нефтьче булмаса да, нефтьче булганнан соң язып киттем инде, әйе. Ну, профессия алганыма үкенмим. Бу нефтьчеләр, әле бүгенге көндә дә республикада, дөрес алып баралар исемлек өчен, күп ярдәм итәләр. Барлыгына сельский. Менә Рәхмәт әйтеп китте, бүгенге көндә бөтен мөмкинлекләр бар сезгә укырга әйдә. Өйләрегез җылы, ут бар, яна, эш ул кадәр юк инде хәзер. Укырга, укырга и дәрес укырга, мәктәптән туктап калмаска. Яңышты. Кеше аннан соң үзенең үткән тормышына әйләнеп кайтканда үкенерлек булмасын. Нигә мин болай итмәдем икән, нигә болай булмады икән? Үкенеч тә калмасын. Шуңа күрә барсын да попробовать карарга кирәк. Вакытында эшләп калырга кирәк аны. Вакытында эшләсәң, ул бар бер нәрсә барып барып чыга. Менә шушы авылга менә шундый мәктәп, шундый клуб бар бит инде безнең, әй, мәчет салдыгыз. Безнең Настя, минем зур рәхмәт әйтәсе килә менә шушы мичтә. Рахманов Рәфкать Мәҗитовичка нинди мәчет табып бирде безгә бит. Безнең депутатыбыз Ибрагим Наил Габдулбариевич. Авыл өчен күп мә эшләй. Безне юллар салды, агачлар топольләрен бетерде, чүплекләрне бетерделәр, әй бит. Барында хәзер асфальт юлдан йөрибез. Су керттеләр. Барыбызның өйдә дә су бар. Газ хәзерге сөкемдә менә дигән мәктәп салып бирделәр. Аңа күрә аларга бик, бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Бүген сөкемдә безнең депутатларыбызга, безнең менә шул нефтьчеләребезгә. Рәхмәт. Ну, анда эшләгәч инде, конечно, безнең дә шушы авылда үскәч, шушында яшәгәч, ярдәм итәсе килә авылга. Анда инде авыл халкы килгәндә без тырышабыз инде, кулдан килгәнчә ярдәм итәргә. Потому что, менә карасаң, урамыннан үткәндә үзеңә Күңелеңә ул якын. Менә монда мин шундый ярдәм иткәнем, менә бусы мин тамак әйткәнем, ул кеше дә күрә аны, үзеңә дә ул шундый истә кала дигәндәй. Менә шундый кичә үткәргәнең өчен, безне шулай якын итеп чакырганыгыз өчен сезгә чын күңелдән рәхмәт әйтәсе килә. Ветераннарыбызга картаймасыннар, шулай яшь булып калсыннар, безнең белән шулай әле йөрсеннәр, безнең дәртләрне генә Без менә Алсу апа быел 85 яше булып узды. Аның район белән менә бер яшьтә. Алсуга зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Так би менә Рәҗәп абый шундый эш алып бара. Шулай авылда балаларга менә шулай аңдың, аң белем биреп, менә шулай якты юл күрсәтеп, шулай тәрбияләп алып барган өчен сезгә зур рәхмәт. Дальше да менә шулай бергә-бергә

Әти әни колхозчы, колхозда эшләре күп, өйдә дә эш күп, колхозда да күп. Аларга без постоянно ярдәм иттек. И шунда эшкә өйрәндек. Яратып эшләдегезме эшегезне? Яратып эшләдек. Менә мин үземнең эшемдә дә милиция идем инде, яратып эшләдем. Аны күрделәр. Мин тоже заслуженный ветеран Республика Татарстан.

Ә, яра кайтыр, кайтыр, җитәкчең сине бик зурлады, сиңа Радик Рим улы сиңа сине хөрмәт итеп бик матур итеп бүләк җибәрде. Рәхмәт, барсын Фирдәүс диде, ул аңа тиеш диде, барсын күрсен.

Монсына да зур рәхмәт. Һе инде менә шушы безне үстергән, чыннан да, безне тәртипкә салган, бүген, бүгенгесе көндә без менә шушылай итеп укыдык, яшәдек, менә безнең укытучы апабыз безнең арада дидек. Сезне дә укытты, безне дә укытты, барыбызны да укытты. Мине дә укытты. Әйе. Алсу апа. Класста чебен дәшмидер Алсу апа дәресендә. Аны һәрбер бала әйтә. Алсу апа, шушы җөмләне һәрбер бала әйтә. Кеше кайда эшләсә дә, авыл хуҗалыгындамы, мич өткәсендәме, медицинаданамы, мәгариф эшендәме, бөтенесе тәртипле булдылар минекеләр. Менә ничек аларга тәртипсез дип сүз әйтергә мөмкин? Бик рәхмәт аларга. Менә шушында килгән кешеләргә бик зур гына рәхмәт. Менә нинди матурлар алар. Ничек матур итеп сөйлиләр. Ничек матур итеп тормышларын корганнар. Болар минем күршеләрем. Боларның эшләп гәннәрен үз күзләрем белән күрдем мин. Бик рәхмәт аларга. Һәм алар бик итагатьлеләр. Менә аларга нәрсә дип әйтергә кирәк, маладис аларга. Тагын нәрсә әйтим инде. Монда үстек. Монда тудык. Нәдер мәктәбендә эшләдек. Менә хәзер кайтадык. Малаем Радик белән. Киленем Зинфирә белән кызым Линиза тәрбиясендә яшим. Менә шул. Күптән эзләп килгән. Рәхмәт дәрьясын. Өшегәнсеңдер. Рәхмәт ясыйм. Китапханәсендәге кебек эшнең кайнаганын без күрмәдек быел. Монда шулкадәр эш гөрләп бара һәм Гөлүсә ханым, сезнең кебек эшләгән кешене күрмәдек. Шуңа күрә мин сезгә ул ниятләгән эшен җиренә җиткереп эшли, кеше белән сөйләшә белә, ышандыра белә. Менә бүгенге көнне дә әле безнең Лучта әзрәк проблемалар дигән кебек, җомга тапшыруын ябып куйдылар, Яңа елга хәтлек булмый дип инде. Шуңа күрә гел килерлек түгел кебек логически уйлаган вакытта шулай итеп җомганы япкачтан инде оператор бирмибез дип, ләкин

Икенчедән, менә Гөлүсә ханым әйтеп китте инде, гаилә, тату гаилә, матур гаилә, бәхетле гаилә булыр өчен ничек булырга кирәк дигән тема диде инде бүгенге. Менә тыңлап утырдым, уйлап утырдым. Үзем дә гаилә кешесе. Мин инде әйтелгәннәрне кабатлап әйтмичә нәрсә әйтә алам микән инде дип уйлап утырам. Бу җир йөзендә 50 ел яшәгән кеше буларак, 30 ел ир белән яшәгән кеше буларак, ике малай үстереп тәрбияләгән әни буларак, мин нәрсә әйтә алам? Бәхетле булыр өчен беренче хисләрне Сакларга кирәктер ул ир белән булган. Менә бит инде яратышасың, йөрисең, өйләнешәсең, гашыйк буласың. Менә шушы иң беренче хисләрне озаккарак сузып, күбрәк үстереп, аны вакламыйча, аны әрәм итмичә саклый белергә кирәктер дип уйлыйм. Чөнки һәрбер кешенең Якын кешеләр күп инде ул. Иң якыны адәм баласына балалар диләр. Балалар да бер вакытны үсеп чыгып китәләр икән алар. Килә шундый бер момент, әти-әниләр иң якын кеше бит инде адәм баласына, алар да мәңгелек түгел. Дуслар, туганнар, туганнарның да һәрберсенең үз тормышы, дусларның да һәрберсенең үз кайгысы дигән кебек. Һәм Кала кем? Кала шул гомер буе синең белән яшәгән ир һәм шул әлеге дә баягы хатын. Шуңа күрә менә без дә икебез утырып калдык өйдә. Без инде олы малаебызны югалттык, авыр кайгы кичердек, ләкин менә шундый кайгыда да, шундый моментларны да җиңеп чыгар өчен барыбер, Иң якын кеше ирем икән дигән нәтиҗәгә килдем. Ул даже ир дә түгел, иң якын туганга әйләнеп бетә. Шагыйрә исемен күтәреп йөргәч, инде берничә шигыремне укып китәм. Бар да яхшы, дигән. Минем бар да яхшы һәрвакыт. Начар булганда да әйбәт, дим. Авыр уйларымны яшереп, яктыларын тизрәк әйдәклим. Яшь күрсәгез минем күзләрдә, Мин еламыйм, сезгә тоелган. Кемгә кирәк кеше кайгысы, Ул күренмәс булып уелган. Бар мәсьәлә миңа вак кебек, Эреләре шактый күрелгән. Хәлең ничек дию урынсыз, Сорасаң да ихлас күңелдән. Минем бар да яхшы һәрвакыт, Эш, тормыш, өй, бала, ир, иркәй. Йөрәгемнән каннар тамса да. Җавап берәү булыр. Все, окей. Мин яраткан карлар ява бүген. Мин туган кыш килде быел да. Гомер узган саен туган көннәр күңелле дә икән, кыен да. Көзге каршында да озаграк күзәтәмен гәүдә, йөземне, яшь җилкенчәк кызлар кебек гәрчә хис итсәм дә әле үземне. Заман куып тотып узган төсле, ияреп булмас төсле аңарга, бар нәрсәне белдем дигәч кенә, тагын нидер чыга, яңара. Туганнар да читләшкәндер кебек, сирәк күргәнгәме үзләрен, яратканнар инде, сөйми кебек, юри әйткән кебек сүзләрен. Карлары да ап-ак түгел кебек, кышлары да җылы, яңгырлы. Күп ак өметләр тулы күңел белән элеккечә яшәп булырмы? Рәвештә гел күңелсезрәккә китте әле ул. Әйе. Булганына шөкер итәм һәрбер кичтә. Олыгая барган саен һаман яшим. Кызыктыргыч ниләр тулы бу дөньяда, кунак кына икәнемне белеп яшим. Аллаһыма рәхмәт укыйм һәрбер таңда, һәр мизгелдә минем җанга кергән өчен, һәр теләгән теләгемне кабул итми, хәерлесен генә миңа биргән өчен. Берәр күңеллерәге бармы, юкмы монда? Кырыктан соң күңел кызык икән, бер дә серкәсе су күтәрми, ни кирәген, нәрсә теләгәнен ул үзе дә белеп бетерми. Баксаң, яшьлек үтеп бара икән, исәпләсәң, исең китәрлек, эшләгән эш дөнья хәтле булган, яулаган, яулап алган үр дә җитәрлек. Күне генә әллә нишли аңа йә ирешкән бик аз тоела, йә булганын җиткәндер дип уйлап депрессия туа, боега. Күтәрелеп карамый да йөрим, йә йөгерәм, ачык кочакны, йә чигенә башлаганның кебек, гомер үткән кебек кайчакны. Кырыктан соң Китә шырыкта, ди. Нәрсә китә, шырык ни икән? Ул, мөгаен, тынып калган хисләр, элек сине шашып тилерткән. Тәҗрибә һәм акыл арта гына. Кимеми ул, күпме яшәп тә. Тик кайвакыт ялгышасы килә, җүләрлекне сылтап яшьлектә. Янымда ир, балаларым үскән, йокы җирем җылы, өй ашлы. Кырыктан соң күңел кызык икән. Күләгәле яисә кояшлы. Рәхмәт. Китабымны бүләк итеп калдырам, теләгән кешеләр укырсыз. Рәхмәт бик зур. Мондый кичтә юньле адәм этен дә урамга чыгармый диләр. Әмма, әмма без алай димибез. Менә шундый кичтә әдәбият кичәсе бит инде бу. Әдәбият елында, әдәбият елы үтеп бара торган Бер соңгы айларда шундый матур итеп кичә җыюым, Илүсә, Гөлүсә ханым, чыгышымны менә шушы шигырьдән башлыйм дигән идем, берничә ел элек биредә клуб хезмәткәрләре, биредә эшләп киткән хезмәткәрләр турында, монда сезнең яшьлек эзләре дигән. Ата-бабаларның милли йолалары, матур бәйрәмнәре дисеңме, халык күңелләре әйтерсең лә ургып торган ташкын шикелле. Ул ташкынның клуб тывасыдыр, кайнап үзенә тартып торганы. Нәдер клубының беркайчан да бәйрәмнәрсез чагы булмады. Күпне күргән олы аксакал күп күк хезмәт кенәгәсе чал чәчле, приз арты приз яулап тора, иҗат тормышында шәрәфле. Килен пешә, коймак пешә монда, каз йолкалар кичен клубта, яше-карты җыелып бәлеш ашый, кич утырып колу утында. Әдәбият елы, балаларны җыйный клуб, табын түгәрәк, иҗат дөньясының сер тартмасын уңнан ачыйк әле бергәләп. Җан, тәннәрен куеп эшләгәннәр, бар елларга шаһит диварлар, истәлекләр калган сезнең дәвам, безнең кичәләрдә, ди алар. Менә бүген дә авылның авылның мөхтәрәм кешеләре җыелган шушы кичәгә без дә кайттык. Мин нәрсә әйтәм, Әти-әни киткәннән соң, бала, әти-әни безгә фатиха биреп китте микән, бүгенге көндә алар безнең гамәлләребездән бәхил булып яшиләр микән, диеп уйланып яши бала кеше. Ә әти-әни һәрвакыт үзенең баласын бик һичшиксез күзәтеп тора һәм исебезгә генә түгел, төшебезгә кереп, бөтен һәрвакытта ярдәмдә итеп тора. Бүген дә. Менә сезнең әти-әниләрегез, менә шушы гаиләнең әти-әниләре ничек сөенеп торадыр. Менә фәрештәләр канатын җилпеп торадыр бүген безнең менә шушы кичәбезгә. Мин кечкә яшьләремне тоеп утырдым. Нинди чибәр, нинди уңган, нинди затлы

Якын итеп шушылай килгәнегез өчен, матур итеп елмайганыгыз Хәзер майлабык инде җыр көтәбез. Мәгәр авылыма чыкса мәгәр боннарга

Беркая китмим туган яктан, Гомерем язы үткән биредә. Таулар инде яшел куенын ачкан, Таулар инде яшел куенын ачкан, Колач җәйгән майга якты яр. Беркая китмим туган яктан, Мондый ярлар тагын кайда бар? Иңнәренә хәтфә булып яккан, Уҗымнардан күзем ала алмыйм. Беркая китмим туган яктан, Яшәү көчен моннан табам мин үземә. Вакытлар була тагы, сабанар үткәне, Сабанар үткәне актарып, Басулар җәйрәп ята, Ипигә ягып ашарлык, Кара җир безнең якта. Язлардан җылы пар алып, Учымнар үскән чакта, Ип, шәл итеп иңгән ябырлык яшеллек безнең якта, кояшта пешеп тып-тыгыз башаклар тулган чакта, алтынга алыштыргысыз хәзинә безнең якта, әҗерен генә бирик тә кадерен генә белик, кадерләп сөеп уң җирен кем яшише белән, безнең якы куйган көченән кайтара бише белән. Әле бүгенге көндә әти-әнием исән, саулар, мин аларга озын гомер телим. Менә хәзер бит әле озын гомер, киләчәктә безнең белән шулай матур гына, озын-озак безне куандырып яшәсеннәр. Шулай әйтәсем килә. Әле бит әле якынлашып килә Әниләр көне. Шуңа күрә мондагы бар әниләрне, менә ниләрне барыгызны да, әниләр, үземнең әнине бәйрәм көне белән Тәбриклисем килә. Аннары теге Аннары бәләкәй чакта инде мине җырлаталар иде. Теге утыралар бит инде, җыелышалар да кичәләрдә. Мине җырлаталар инде, ни, Биргәзмә син миңа аны җырлыйм мин бәләкәй чакта. Шул менә искә төште шул җырны. Аны инде Флора Сулейманова җырлый да, мин ул хәтле җыр булдыра алмам. Менә шулай да алар әни, үземнең әниемә шушы җырны бүләк итәсем килә.

Күңеле назларын күзеннән таныймын. Безнең трактористларыбызга безне туендырган өчен, безне шушылай итеп яшәткән өчен. Ә инде чыннан да авыл булмаса, шәһәр дә булмый. Дөнья бит авылдан читтә дә чаба. Читтә дә дөньяны куарга кирәк. Инде балалар. Кайда гына эшләсәк тә, кайда гына торсак та, матур итеп яшәргә кирәк, Нәдер авылы дигән исемне югары итеп йөртергә кирәк. Һәм инде мин үз чиратымда секрет итеп калдырганыем, безнең Әлмәт шәһәреннән килгән менә представитель бар һәм Кәшер библиотекасыннан килгән китапханәче Ханымнар утыра, алар безнең кичәне матур гына итеп карап тордылар. Мин аларны таныштырмаган идем. Хәзер Рәсимә ханым сүзне сүзгә бирә. Балалар, менә без инде бүген безгә шундый вазыйфа бирелде. Үзәк китапханәдән без инде бүген шушындый матур, бик матур. чара, мәдәни чара карадык. Монда менә мин карап утырам, өч буын җыелган, яшьләр, урта буын һәм олы яшьтәге. Нәрсә дип әйтәсе килә? Бүгенге менә чарада инде без күреп үттек китапханәнең эшен, Гөлүсә ханымның хезмәт эшчәнлеген, гаиләләр турында, гаиләләр белән таныштык. Бүгенге чарадан инде менә укучыларга әйтәсем килә, бик күп үзләре өчен әйберләр алганнардыр. Бердән, китапханәнең эшчәнлеге белән танышып, бүгенге елда әдәбият елы белән генә түгел, башка елларны да китапханәнеңә юллар өзелмәсен. Гаиләләр турында караганда, үткәндә инде менә бу балаларга бик күп нәсыйхәтләр бирелде. Нәсыйхәтләр тыңладылар. Укыган шигырьләрдән дә мәгънәләрен, мәгънәле шигырьләрдән үзләренә нәтиҗә ясаганнардыр инде. Белеп торасыз, безнең китапханәләр инде бюджет системасында. Менә шушындый чаралар үткәргәндә безнең өчен хәзерге вакытта инде спонсорлар кирәк дибез. Чаралар үткәргәчтен бүләклисе дә килә,

Акыллы юнәлеш биргәннәр өчен, менә алар үрнәгендә мин дә үзем 45 ел интернат-мәктәптә укытучы булып эшләдем. Менә монда инде минем беренче укытучымның, Тәскирә апаның Алсу апага язылган шигыре бар. Шушы шигырьне укып китим әле, Алсу апа. Шигырь юлы белән башлыйм сүзләремне, Хис-кичерешләр белән таныш мин. Чын йөрәктән чыккан хисләремне, кадерле Алсу, сиңа багышлыйм. Шаулап үтте гомер сизелми дә. Гомер йомгаклары сузылып, бергә укыткан чаклар матур төшләр кебек күңелләрдә калган уелып. Эштә, тормышта һәркем сокланырлык, төпле фикерле, акыл иясе, һәр яктан да яхшы булганың өчен асыл зат дип килә дәшәсе. Егерме алтынчы июнь матур җәй көнендә, чәчәкләр аенда тугансың. Шуңадырмы, бик ягымлы, бик мәрхәмәтле булгансың. Сиксән биш яшьлек тормыш юлың ал чәчәкләр белән күмелгән. Юбилеең белән тәбрик итәм, чын йөрәктән, ихлас күңелдән. Акыл иясе, сер сандыгым. Ниләр генә сиңа теләем. Сәламәт, озак яшәвеңне теләп, Күңелем җисен сиңа бирәем. Дүрт баламны кемне каны тамган Нәдер миңа бик тә кадерле. Син бит минем балаларны укыттың, син якын шул, шуңа кадерле. Ничә еллар авылда укытып, балаларга белем бирдегез. Укучыларга дөрес тәрбия бирүдә үтемле булды һәрбер сүзегез. Озак еллар завуч булып, гомер юлын үтте мәктәптә, Намус белән фидакарь эшләдең, лаек син олы хөрмәткә. Укытучы хезмәте, үзенчәлекле хезмәт. Күп серләр алган үз эченә. Чын йөрәктән җаваплы карадың авыр һәм мактаулы эшеңә. 85 кә җиттең, картаям дип, кыенсынма еллар үткәнгә. Сөенеп кенә яшә бу дөньяда, күпме игелекле гомер иткәнгә. Салып карыйм синең хезмәтеңне Кабат-кабат үлчәүләргә. Юк икән ич синең хезмәтеңне Үлчәрдәй бер үлчәү дә. Тел белән әйтеп бетереп булмый Кайнар йөрәк җылысын. Сиңа Ходай насыйп итсен Бәйрәмнәрнең олысын. Һәр очрашкан саен язсын иде Хөрмәт белән сиңа дәшәргә. Балалар шатлыкларын күреп

Теге Әлдермештән әлмәннәр кебек, шушы авылыбызның әлмәннәре кебек итеп хис итәм инде. Менә шуңа күрә, балалар, сез бик матур яшисез, шуңа күрә бер-берегезгә, бер-берегезнең кадерен белеп, бер-берегезгә таянып, һәрвакыт ярдәмгә килеп, туганнар ярдәмләшеп яшәргә язсын сезгә. Рәхмәт. Үз чиратымда, Зинә апа, сиңа Шулай ук кечкенә генә бүләк. Бу бүләкне алга таба китеп әйтим инде. Әйтик инде, Гөлназ, мин инде юк ди инде. Мин инде озак эшләмәмен, эшләсәм яңадан бер алты ай, биш ай эшләп болай ди. Менә Рахманова Гөлназ Алмаз кызы җитәкләргә уйлап тора библиотеканы инде. Китапханә ни? Баны бүләгез тапшырыйм Әсиһә Рәсилә апа. Аңа да булышып яшәшү шулай. Елга якын Фәүзия апа минем эшемне күзәтеп торды. Һәрвакыт шулай рәхәт итеп без аның белән дус итеп эшләдек. Бу төшеңне болай итсәң, бу төшеңне болай итсәң, ничегрәк булыр икән дип, үзенең киңәшләрен, табышларын һәрвакыт биреп торды. Рәхмәт, Фәүзия апа.

Рәхмәт Фәрит, баягынак инде шул сүзләрен әйтермен дигәем, Сиремсач та инде сезнең котлаганда шундый ук сүзләр әйтер әйтер дип уйлаган идем, мин аны килеп җитәр дигән идем. Шушы сүзне әйтим әле, кем дә булса инде белмиләр бит инде синең ятим балалар үстергәнеңе дә, менә ул кызың күптән түгел генә әле Казанга барып кайттылар аның кызы белән операция ясаттырып алган кыз белән инде. Зур уңышлар сиңа, сәламәтлек. Хәерле эш телим һәркемгә. Кылган гамәлебез изгелектән тора, изге эшләр кылыйк бүген дә. Нарасыйлар безнең янга килә. Бала чагым матур үтсен дип, күбрәк белеп, Күбрәк ишетергә, затлы кешеләрне таныйк дип. Татар халкы зур шәхесләр белән танылган ул гомер-гомергә. Бүген дә без асыл татар халкының җыр-моңнарын салдык күңелгә. Хәерле көн телик таңнар саен, аяз күкләр телик җиргә, җиребезгә. Кояшлы көн телик һәр кешегә һәм иминлек телим илемә. Хәерле көн димен һәр бөҗәккә, Хәерле көн дим, телим гөлләргә, Сөйкемлелек телим яшь кызларга, Һәм сабырлык телим ирләргә. Хәерле тел, юл телим юлчыларга, Хәерле юл телим юлчыларга, Чәчәкләргә карап елмаям, Җиргә якты нурын сипкән Кояшыма карап куанам. Шуны гына әйтәсем килә, библиотеканы шушылай җанландырып, бүген безгә шушылай итеп бер-беребез белән таныштырып, бигрәк тә мәктәп балаларына шушындый эчтәлекле иҗади кичә уздырган өчен минем әйтәсем Гөлүсә ханымга рәхмәт итеп, Менә шушы чәчәкләрне бүләк итикме дигән идем. Каядан гына карап торган Бу китап укучыларның шушындый матур итеп оештырган кичәне Гөлүсә ханымга тапшырып, шушылай итеп аның Ниен дә күрик инде, безнең күңелне күрде бит инде. Берсен үзеңә калдыр инде, ди. Ату, без барында. Менә мин тагы шуны гына әйтәсем килә, балалар, озын сүзнең кыскасы. Менә монда Закир абыйның балалары гына дигән, аларның гаиләләре белән балалары. Мин шуны әйтәм, Закир абый үзе бер безнең өчен өлге иде ул. Какой-то мин аның балаларыннан зуррак, Менә эшкә итергә булса, какой-то шундый настроен булмаган кешегә алып керәсең аны өеңә. Теге кешедән көлеп тә чыгып китәбез, ул кеше эшенә дә бара. Закир абый, шунда барыйк әле. Шул нәрсәне, һәй, апай, киттек. Хәзер барып кайтабыз. Атына чытыр-мытыр утырабыз да, барып җитәбез, кайтабыз. Шуның өчен әйтәсем килә, шундый күңелле кешеләрдән, күңелле семьядан менә күңелле гаиләләр, кичелекле кешеләр чыккан. Минем әйтәсем килә. Менә шуңа күрә безгә дә өлкән буыннан кадер-хөрмәтен күреп, үзебезгә дә аларның яхшы якларын аласы иде. Шулай итеп, менә безнең менә мин Нәфисә ханымның шигырьләрен укыганым бар. Каурыйларның шигырьләрен укыганым бар, тагы Солтановаларның шундый, мин гафу итегез, ашыгам. Ату төшеп калырга булып. Сүзләрем. Шуның өчен кирәк киләчәктә кем булуына карамастан, шушындый кичәләр булсын. Надырова Ләйлә апагыз вакытында да шушылай иде, менә библиотеканың данын югалтмагыз. Менә Гөлүсә ханым вакытында да Менә укытучыбыз Алсу апа турында әйтәсегез килә. Сез аны белмисез, аны мин күбрәк беләм. Мине укытты да. Мин аның белән чәйләрен дә эчтем. Йокысыннан да кереп уяттым. Әйе, шундый вакытлар булды. Сезгә.

Менә библиотекага җан өреп, менә шушы кадәр халыкны тартып, укучыларның санын арттырып, китап укучыларның санын арттырып, Гөлүсә шушы нидә эшли башлады. Бик сөенәм мин укучымның әдәбият яратуын, шушы кадәр матур кичәләр яратуын. Мин әйтәм, шушы кадәр матур җөмләләрне каян табасың соң син, Гөлүсә, дим дә, үзегез өйрәттегез бит, дип. Кешенең үзендә булмаса, өйрәтеп кенә булмый, үзе тумышы белән менә шулай әдәбиятны яратып, халыкны яратып, эшне яратып үскәнгә, яшәгәнгә шушылай инде ул. Менә бик матур, берсеннән-берсе матур кичәләр үткәреп тора. Инде эшләргә ятсын әле сиңа, эшлә әле. Менә бүген минем каршымда укучыларым утыра, әйе, бик яраткан укучыларым, бик хөрмәт иткән укытучым утыра. Менә Алсу апа инде ул авылның өстендә. Зур хәрефләр белән яза торган кеше инде ул. Аны кем генә хөрмәт итми дә, кем генә зурламый икән. Безнең өчен олы шәхес, безнең өчен тәрбия, тәрбия бирә торган кеше булды инде ул. Без аңа карап сокланабыз. Менә әйтеп киттеләр инде укытуы турында да, өйдәге хезмәт турында да, эштәге. Алсу апаны Рәҗәп мин күбрәк беләм диде дә, Юк, син күбрәк белмисең әле, мин күбрәк беләм. Минем укытучым да ул. Сигез сәгать беләм, мин егерме дүртәр сәгать беләм. Минем укытучым да ул. Туган буларак, мин инде өйләрендә дә күп кунак була идем Алсу апаларның. Руза белән без бер гел бергә булдык, бергә үстек, димәсәк. Аннары инде ничә еллар бергә кулга-кул тотынып эшләдек. Минем менә Укытуымда булган уңышларымда Алсу апаның хезмәте бик зур. Ул безне шулкадәр яхшы иттереп укытырга, белем бирергә балаларга өйрәтте. Ул бервакытта да йөзгә кара төшермәде безнең. Әйтмәде ул, менә син болай эшлисең, син начар эшлисең, димәде ул. Безнең әз генә яхшылыгыбыз бар икән, шуны зур итеп күрсәтеп, безгә эшкә дәртләндереп

Линиза минем класс та мин аның класс җитәкчесе булдым. Уң кулым булды. Тик менә укытканда зур ярдәм иттеләр алар миңа, рәхмәт. Барсы өчен дә игелегне күреп, әле бергә-бергә яшәргә насыйп булсын. Һәм минем менә каршымда укучыларым утыра. Хөрмәтле укучыларым, кадерле укучыларым алар минем. Яхшы укыдылар мәктәптә. Укучылар яхшы укыгач, укытучы да мактала бит инде. Менә бер мәртәбә дә мин укучыларның Аксу апа әйткәндәй начар укучылар туры килмәде. Бервакытта да мин тыңламаган. Начар укыган укучыны күрмәдем бугай. Эшемне бик яратып эшләдем. Менә шушындый яхшы укучылар булган өчен шулай хезмәтемне яратып эшләгәнмендер. Хезмәтемне яратып эшләттергәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт, укучыларым. Менә Закир абый турында әйтеп китик әле. Закир абый Чыннан да, авылның бик хөрмәткә лаек кешесе иде ул. Юкка гына аны киленнәре шушылай хөрмәт итеп сөйләми торганнардыр. Татар халкында бер ни бар бит, сүз, Милициядә Хәсәнша әйтә инде, диләр иде бит авылда. Чит кеше, килен кеше мактагач, инде ул начар түгел. Барыбер, әгәр дә Мактарга лаек булмаса, ул кадәрле чын күңелдән, йөрәктән мактап булмый аны. Закир абый белән миңа агитатор булып эшләргә туры килде. Шулкадәр җиңел, керәбез кеше саен, өй саен кереп йөрибез. Йомырка сорыйбыз бит инде, башкасын сорыйбыз, сөт планы үтәләмениме. Закир абый сөйли, мин аңа ияреп кенә, көлеп кенә йөрим кырыенда. Шулкадәр рәхәт иде аның белән. Ул гомергә ачык чырайлы булды, һәр кеше белән дә, олысы белән, кечесе белән дә Ачык чырай белән чын күңелдән сөйләшә торган иде. Тигез итеп. Тигез итеп, әйе. Олыны да, кечене дә тигез күрде ул. Авылның менә шушылай хөрмәткә лаек кешесе. Аның нигә зиратка барган саен, аның янына туктап, мин барыбер аңа догамны укып китәм әле. Чөнки миңа бик нык ярдәме тиде аның. Без теге агитаторлар булгачтын, Бергә-бергә аның белән бергә күп эшләргә туры килде. Рәхмәт, урыны җәннәттә булсын. Һәм менә сезгә инде тагын тигез яшәгез, канатларыгыз каерылмасын, балаларыгызның куанычын күреп, эшләгән эшегездән тәм табып, шуның игелеген күреп, рәхәт иттереп яшәргә насыйп булсын. Менә Рәзимә дөрес әйтеп китте инде. Җилдән хәбәр булса йөгерә дә килә. Нәгыр мәктәбенең мәдәниятын күтәрүдә зур хезмәтен куя. Рәхмәт. Мин горурланам менә шушындай каенсеңлеләрем, менә шундый туганнарым булуга. Алар мине бик нык хөрмәт иттеләр. Менә шулкадәр аны күрүгә инде минем күңелләрем дәртләнеп китә. Рәхмәт менә шулай авылны онытмавың өчен, килеп һәрвакыт шушылай яхшы җырларың, матур җырларың белән безне күңелләрне күтәргән өчен безнең рәхмәт. Рәхмәт. Гөлүсә, сиңа эшеңдә зур уңышлар. Шушылай эшләргә насыйп булсын. Синнән соң инде гомер буе эшләмәссең, синнән соң килгән кешегә дә менә нәкъ синең кебек эшләргә насыйп булсын. Эшләргә, төшләргә, хәер, яшәр, бик оста. Бик яхшы эшләдең, рәхмәт. Менә Нәдер тарихында театрны әле мондый дәрәҗәдә беркем дә башламас иде дә, мондый дәрәҗәгә, халык театры дәрәҗәсенә җиткермәс иде дә. Моның өчен Форатка рәхмәт әйтергә кирәк, беренче. Форатыңа мин алтын медальне түшенә тагарга кирәк. Мин дөрес әйтәме дисәң, урамнан үтеп киткәнен күргән идем инде мин аның бит. Шулай булмаса, шулай эшләмәсәң, эшләп булмый. Рәхмәт, исән-сау бул, эшләгән эшеңнең игелеген күр, Нәдер авылы халкы сине менә шулай Алга таба безнең яшькә җиткәчне дә менә шулай, вот ул эшләгән иде диеп, хөрмәткә лаек иде ул диеп искә алсын. Рәхмәт. Ярар, килгән кунакларга да рәхмәт.